Atutan hi kan lai a ṭhat lo caah hika ahhin ka mui langhter chih loin kan rak chim lai i inn nihin ah zeidah atutan ah zeidah chim ding kai tim ti si ahcun Lai miphun nih ram halh Phung an rak ngeih ning, ramuk phung an rak ngeih ning, cun bawi le sal tibantuk, michia, miṭha, bawi tibantuk phung an rak ngeih ning i khakha pawl kha nihin ni ah atu a tan ah vun langhter ṭhan, vun chim ṭhan ka duhmi a si. Hi a hman, A hmasa bik ah sawm kan duhmi cu hi Lai miphun he pehtlai in Lai miphun tuanbia kong a si ah nunphung kong a si ah cun Lai thilthuam kong a si ah Laimi he ai pehtlaimi kong paohpaoh i a hlei in Laimi thawhkehnak le nunphung le tibantuk kong theih na duh si ahcun ka YouTube ah khan Chin History and Culture Researcher timi YouTube channel kha subscribe rak ka tuah ve lo cuah cun na hmuh zungzal ve lai ti kha vun in nawl vun in sawm kan duhmi si cun ka Facebook zongah khan Pa Biak timi ah khan ka rak share chih lengmang caah khan follow zong rak ka tuah ve law ka ka sharemi ah khan video te kha na vun hmeh a si ahcun YouTube an hruai lo cuah cun ka YouTube kha Subscribe rak ka tuahpiak ve ti kha a hmaisa sawm kan duh i hika ahhin a hmaisa ah rannak in kan vun zoh si ahcun ram halh timi cu zeidah a si ti si ahcun ram halh timi cu khuatlaknak ding ti ram kha va zoh ti kha ram halh tiah kan hlan, hlanlio kan pupa hna nih an timi kha a si. I Laimi nih Kawl rawn in an hung kai i Laitlang ah ram an hung halh tikah ramri ṭha tein an tuah i An i phorhmi riah cu a dih cun tlun a si ko, an ti. Asinain an sin a kal dingmi hawisawm le riah cu timhtuah in Kawlrawn ah sau caan sau nawn te, caan sau nawn an um hnuah Laitlang lei ah an pok hna ti kha an hung kai hna ti kha kan hmuh khawhmi a si. Hi phundang kan chim si ahcun cucu ram an halhmi khuatlaknak ding i an An va zohmi kha hung kai ding i an i thawh tikah eidin awk zong kha i phorh a hau, khakha zong kha ṭha tein i timtuah cia a hau i cucu hawite hna zong kha an i sawm ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Cun ram haltu nih ram a halh a halh lomi an i kalpi zongah An ram halhmi ram chungah khuachung siloin ram chungah an umter ve hna a si ahcun a kan um ve ko lai tiah an ti i an um a si ahcun cu ram chung um man cu chiah man an ti i tuchan holh deuh kan chim a si cun ngunkhuai tax kha an kholh hna ti kha kan hmuh khawhmi a si. Hi hika ah hin nang zeitindah na ruah ve comment zong ah rak ṭial ve te law. Hi hlanlio kan pupa hna hi Khrihfa an rak si lo ca zong a si kho men i, i khat le khat karah dawtnak, zaangfahnak an rak ngei bak lo ti hi a langmi a si. Zeiruangah ti si ahcun a ruang cu an ram chungah zeitluk misifak santlai lomi harsa an um zongah an ram chung an um man ngunkhuai kha an duh zong duh lo zongah an pekter hna ti a si. Hi michia le bawi ti aa thawknak ti kha tlangtar ah hika han ka vun tarmi a si i, tunai ka chimmi ah khan a vun i pehtlaimi a si. Hi Laimi Chin miphun kan rak sual tuknak cu zeidah a si ti si ahcun ram halhnak ah aa tel ve lomi, a kal ve lomi, ram a halh ve lomi kha ram chung i a ummi cucu an ram halhmi chungah khua an sak ve, an um ve a si ahcun i lawmh i a phunphun in zei kan ti lai anmah le an si khawh tawk inn sakpiak a herh cun inn sakpiak te bantuk bawmhchanh lei loin zeitindah an rak tuah hna kan ti si ahcun chiahman ngunkhuai an kholh hna a phunphun in tax kha an kholh hna ti kha kan hmuhmi a si cucu an kholh hna lawng cu um rih seh zei tiang dah an ti hna ti sih cun michia phun tiangin an rak ti hna ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Hi Chin zo le Laimi phun chungah bawi le chia ti aa thawknak cu cuka zawn cun a si ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Ie anih cu a michia chung a si a kannih cu a bawi chung kan si a ti kha nihin ni tiangah tampi a chim a rel lengmangmi kan um. Asinain tuanbia kan dot hlat taktak tiah Hi michial ah bawi timi lungput aa thawknak hi lungput ṭhalo a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. Hi bawi an rak si taktak ruangah bawi ti si loin michia an rak si taktak ruangah michia ti si loin an ram chungah khua an sakter hna i an ram chung an umter hna ruangah khan michia, bawi kannih cu ram uk bawi kan si a ti kha a rak i thawknak a si ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Hi cucu Ram a ngeitu hna nih ram a halhtu hna nih cutiin ngunkhuai an kholh hna i tax an hal hna i cucu an halmi hna phungphai cu ram uk phung ah upadi ah ai cang ve ti kha tuanbia kan hmuh khawhmi a si. Hika zong hin note zongah Ka vun langhtermi cu zeidah a si ti si ahcun hi ram uk phung an tuahmi nih hin sifak rethei miharsa hna kha an caah ṭhathnemnak petu si loin rap bantukin a foihtu ah a cang ti kha note zongah ka vun langhtermi kha a si. A ruang cu michia tiah ti an si lawng si loin chiah man, ngunkhuai man kha a liam kho lomi paoh cu sal ah an tlaih hna ti kha kan hmuh khawhmi a si. I Cucu ngunkhuai chiah man an pek khawh lo ahcun sal an tlaih hna. An duhmi phun paoh rian an fial hna. An duh paoh in an tuah hna. I sal kong kha tampi a hnu zongah kan vun chim ṭhan te lai. Zeitiang dah an ti hna ti si ahcun an bawi le an thih ahcun cucu an sal le cu an nung pahring tiangin thlaankhor chungah an vui chih hna ti kha kan theih khawhmi a si. I sal kong cu a hnuah kan peh ṭhan te lai i, hi hika hin kan vun langhter duh rihmi cu zeidah a si ti si ahcun, I a phunphun in miaknak an rak kawl chih hna. I hi kong chim hi a nuam lo ngai nain a hmaanmi fact a si caah kan duh zong a duh lo zong kan cohlan a hau ti kha vun chim ṭhan lengmang ka duhmi a si. Hi hlanlio kan pupa hna cu Kawlrawn in Laitlang lei ah zeitik kum hrawng dah an rak kai bik ti si ahcun AD thongkhat le za sarih in thongkhat le zariat karlak hrawng ah an rak kai bik caan a si ti kha kan hmuh khawhmi a si. I voikhat ah tampi in an kai kho lo ti kha kan hmuh khawhmi a si fawn. Zeicahtiah ti cun voi takhatpi an dihlakpi hung paw i khua hung tlak ding kha thil fawi a si lo caah hmunkhatpi an kai lo ti kha tuanbia zong kan hmuh khawhmi a si. I a kai hmasa mi nih Cucu hnu i a kaimi hna cu zeitindah an tuah hna ti si ahcun a phunphun in miaknak an kawl ve hna ti si. I a rak kai hmasami nih khan a hnu i a kaimi kha a phunphun in miaknak an kawl hna. I cucu an phung, zulhphung an sermi cu an zulh khawh lo a si ahcun sal ah an tlaih hna. Hi tahchunhnak tampi lakah pakhat te kan vun chim a si ahcun rawl rel khat an ti i cucu rel khat kha a caan a phak tikah, cham caan a phak tikah an cham hna a si ahcun rel khat te lawng cham si loin rel thum in an chamter hna ti si. Hi phundang kan chim si ahcun Pawng khat an cawi hna si ahcun cham caan a phat tikah pawng thum in an chamter hna i an cham khawh lo a si ahcun cucu a cham kho lomi pa minu mipa cu thlai pasal an ti hna, thlai nusal an ti hna i an fanu le an fapa kha thlai pasal, thlai nusal tiin ti an si i an fanu le an fapa lawng si lo an innchungkhar ning tiangin sal in an rak tlaih hna, sal ah an rak chiah hna ti kha kan hmuh khawhmi a si. I a hnu ah sal le bawi a sal a timi kong kha tampi zong an hnu video ah sal phunruk kong kha kan chim te lai i cun a dang Laimi kan nunphung le kan tuanbia zong kha tampi kan chim ṭhan te lai i atutan cu hitiang hin kan vun ninter rih lai i a hnu video ah kan i tong ṭhan te hna lai. I hi kan video a uar phun na si a si ahcun kan YouTube ah subscribe tuah kha